Mae 'na ddirywiad yn digwydd. Mae yr aelodau sydd ganddo ni yn mynd yn hŷn. Mae capeli yn cau, mae cynulleidfaoedd yn mynd yn llai. Nid ym mhobman, a 'da ni yn diolch i Dduw am hynny. Ond mae 'na her. Mae 'na ddirywiad. A sut mae wynebu'r her yma? Ac y pwynt cyntaf ydy bod yn onest. Bod yn onest efo ni'n hunan.
Beth sy'n nodweddu eglwys fyw? Dau beth, sicrwydd cred a chymdeithas gynnes. I adeiladu a meithrin eglwys, mae rhaid i'r gair garu gyhoeddi'n glir, a mae rhaid adeiladu cymdeithas gynnes ymhlith y ffyddloniaid. Ni'n mynd i fod I fyw yn annibynnol, dyn ni'n rhan o deulu ac felly gwaith cynhenid ni ydy creu ac adeiladu meithrin eglwysi sy'n ffyniannus, sy'n fywiog ac yn cynnig cefnogaeth i bobl.
Mae hwn yn un o'r cwestiynau lle ydan ni isio ateb hawdd iddo fo. Dyma ni ddeg pwynt, gwnewch rein yn y drefn yma, a fydd popeth yn iawn, y mae tyfiant yn dilyn. Mae hi'n her, mae'n medru bod mor anodd ar eglwysi. Mae niferodd yn mynd i llawr, mae'r adeiladau mawrion ma medru bod yn fwrn arnon ni. Be sydd ar flaen rhestr yn heglwysi ni? Adeilad. Yn hytrach na poeni am sut i gadw'r drws yn gorad, poeni am sut i gyflwyno Iesu Grist yn y gymdeithas da ni'n byw ynddo fo. Oherwydd munud fydd Iesu Grist yn dod i'r canol yn ôl, ac y bydd O ar flaen yn hagenda ni, neith y drws ddim cau.
Gan Dduw, mae twf yn yr Eglwys yn dod, pob math o dwf, sydd efo unrhyw fath o ddaioni'n perthyn iddo fo. Ag oddi wrth Dduw, mae unrhyw fath o dwf ac arweiniad ar gyfer adeiladu ag cynyddu niferoedd o fewn Eglwys yn mynd i ddod, ac felly, y pwynt cyntaf ydi, mae angen troi at Dduw mewn gweddi.

So cancelling debt, for example, working to improve the lot of people maybe who live without clean water, transforming those systems and structures that bring in justice to people's lives. Da ni'n cymryd yn ganiataol rwan bod yr ddau bwynt cyntaf o'r amcan cenhadol yn, yn glir a bod pawb yn gytun arnyn nhw, bod ni'n cyhoeddi'r newyddion da o lawenydd mawr. am Iesu Grist a'i aberth o droson ni, a bod ni'n meithrin bywyd yr Eglwys a cymdeithas yr Eglwys yn y gwirioneddau hynny, yn y bedyddio, yn y cymuno, yn y gweithgarwch sydd ganddyn ni efo'n gilydd. Mae'r eglwysi y dwi wedi gweld sydd yn tyfu ydy'r rhai sydd efo'r mwya' o bontydd mewn eu cymdeithas. Fedrith rheina fod yn rhai ffurfiol, lle'r gweithgarwch mae'r Eglwys yn ei gynnal, ond fedrith o fod yn rhai anffurfiol hefyd, lle mae rhai aelodau'r Eglwys yna'n perthyn i'r côr neu i'r Clwb Ffermwyr Ifanc neu i'r Urdd, beth bynnag ydy hynny, ond bod nhw yn yr gweithgarwch hynny, yn y clwb yna neu yn y gymdeithas yna, yn rhannu'r newyddion da, yn tystio i wirionedd y newyddion da am Iesu Grist, ac wrth iddyn nhw wneud hynny, bod bod o'n denu pobl i mewn. O'r cariad sydd yn y berthynas yna, ti wrthi glywed am y person mwya pwysig yn y mywyd i, Iesu Grist. Mae'r gwahoddiad yn meddwl lot mwy.
Un llyfr dwi 'di fwynhau ddarllen a dwi yn dal i droi ato fo o bryd i'w gilydd ydy The Purpose Driven Church gan ŵr o'r enw Rick Warren sydd yn weinidog ar be fysa ni'n ei alw mae'n debyg yn rhyw fath o mega church andros o eglwys fawr yn America. Eglwys fodd bynnag cychwynnodd o ddim byd, dim ond y fo a'i Feibl yn mynd ati i sôn am Iesu Grist. Be mae o'n ddeud ydy, yn hytrach na disgwyl i bobl ddod i miawn i'r eglwys, mae'r her ydy mynd allan at y bobl a chyflwyno Iesu Grist a'i dwyn nhw nôl hefo ni i miawn i'r eglwys. A dyna un peth dwi di drial i neud o ran yng nghenhadaeth bersonol i fy hun ydy, Dim yn unig canolbwyntio ar y rhai sydd o fewn yr Eglwys yn barod, ond gofyn y cwestiwn, sut alla i gyrraedd y bobl sydd y tu allan i'r Eglwys? Sut alla i ddod i'w nhabod nhw? Sut alla i gael nhw ddod i nabod i? Ac unwaith mae'r adnabyddiaeth yna, yna mae rhywun yn medru dechrau siarad wedyn, a dechrau cyflwyno Iesu Grist. I think there are some key characteristics or some key markers of churches that are growing.

and a future in God.
Pobl ydy'r eglwys. So am sôn am adeiladau, nid capel ydy'r eglwys, nid eglwys ydy eglwys, ond criw o bobl yn dod at ei gilydd sydd yn credu yn Iesu Grist, sy'n mynd i rannu y newyddion da am gariad Dyw, a hynny dan fendith yr ysbryd glân. A da chi weld, gynnon ni'r geiriau yn y fan yma, gyda'n gilydd, yn gryfach, A dyna sydd yn wir am yr eglwys grisnogol pan mae criw o bobl Iesu Grist yn cyd symud a mae yna undod drwy'r ysbryd glan. Da ni'n adeiladu'n gilydd, da ni'n malio dros yn gilydd, da ni am i'n gilydd dyfu yn ysbrydol, tyfu i garu'r arglwydd yn well, tyfu mewn gweithredoedd da i wasanaethu'n cydfyn.
Dw i'n eistedd fan hyn yng nghaleri un o'r capeli harddfa, mwya', ac enwocaf y wlad, sef Tabernacl Treforys. Bydden i'n lico bod digon o ffydd gyda fi i gredu y bydde'r lle yma yn gallu bod yn llawn o addolwyr unwaith eto, bod pobl yn mynd i ddod nôl i addoli a mwynhau addoliad gyda'i gilydd. Ond efallai bod gyda nhw rywbeth i ddysgu i ni ar yr un pryd. Efallai bod raid ni newid y cyfan, a newid ein ffordd ni o ddod at ein gilydd i foli ein Duw.
Dyn ni'n darllen yn Efengyl Ioan fod Iesu wedi cyfarfod ei ddisgyblion ar ôl yr atgyfodiad. Dyn ni'n clywed amdanyn nhw, yn penderfynu mynd allan i bysgota, yn pysgota trwy'r nos, ond ddim wedi gallu dal dim. A wedyn dyma Iesu yn ei cyfarch nhw ac yn ei hannog nhw i drio eto, ond trio rhywbeth gwahanol tro yma. Mae'r disgyblion yn ei ryddhau ac yn cael llwyddiant. Mae Iesu yn yn galw ni yn y cyfnod yma i drio rhywbeth newydd. Ond mae angen i ni wrando ar lais Iesu a mentro wneud rhywbeth gwahanol lle ryden ni. Bob blwyddyn mi fyddwn ni'n dod yma i faes yr Eisteddfod ac yna mi fydd 'na gyfle i gwrdd ac eglwysi, siarad â gweinidogion, arweinwyr, athrawon Ysgol Sul, pobl ar lawr gwlad sy'n gwneud y gwaith. Medru cynnig cyngor, medru clywed rhai o'r anawsterau maen nhw'n wynebu falle, sôn am yr adnoddau sydd gyda ni, falle da ni'n meddwl bydd yn ffitio i anghenion arbennig nhw. A hefyd, wrth gwrs, mae'n gyfle i glywed be ydy'r anghenion, be ydy'r pethau allan yna sy'n ar goll. arall. A chmod, dyna'r fraint mewn ffordd o glywed gan bobl sut fedrwn ni wneud gwahaniaeth i'w gwaith nhw. Ond er mwyn cadw ffres yn bersonol, mae'n rhaid i ni arbrofi ac amrywio yn yr Ni yma heddi yng Nghanolfan Gymraeg yr Atom yma yng Nghaerfyrddin, canolfan newydd agorodd rhyw chwe mis yn ôl. Wi'n timlo fel eglwysi bod hi'n gyfrifoldeb arnon ni geisio pontio a chymdeithasau a chanolfannau Cymraeg iaith eraill yn y dre, ac felly ni wedi penderfynu i gynnal prosiect newydd. Ni'n mynd i symud y dosbarth Beiblaidd allan o'r festri ac o'r capel, ac i ni'n mynd i ddod fan hyn i'r ato, ac i ni'n mynd i lawnsio cynllun newydd, cynllun agor y gair, lle byddwn ni'n cynnal dosbarth neu astudiaeth, ond agor y gair byddwn i'n ei alw fe, Cymraeg ar gyfer Tre Cyfyrddin. Mae 'na tipyn o fywyd fan hyn yn yr Atom hefyd ac ar y pen yma'r dre. Gobeithio bydd bobl yn sylwi bod ni yma, byddwn ni 'di rhoi digon o goeddistrwydd i'r peth. Ac yn ogystal at y ffyddloniaid bydd yn dod, Wi'n gobeithio hefyd, falle bydd ambell un yn timlo, iawn, wel, wi fwy hyderus i gerdded mewn i ganolfan fan hyn a chael paned bach yy yn anffurfiol na falle fydden ni i gerdded mewn i'r festri yng nghanol wythnos, ynde fe? Mae e'n ffordd eto o gyflwyno'r gair, mae'r gair yn fyw ym mywyd yr eglwys, ac awydd yr eglwys hefyd i ddod â'r gair allan, tu allan i furiau'r capel felly, a'i gyflwyno fe i fywyd y dre.
Y cwestiwn anodd ydy, sut dyn ni'n cyflwyno Iesu Grist yn yn sefyllfaoedd? Rwan, taswn i'n byw yng nghanol Gaerdydd, yna'n saff, mi fysa'r ffordd dwi'n cyflwyno Iesu Grist yn hollol wahanol o bosib i'r ffordd dwi'n cyflwyno Iesu Grist yn Llanuwchllyn. Yr her ydy gweld be ydy angen y gymdeithas. Lle mae'r gymdeithas arni ar y pryd? Pwy ydy'r bobl sy'n byw yn y gymdeithas? Ydy'ch pobl chi yn eich cymdeithas chi i gyd wedi ymddeol? Os felly, pam dyn ni'n trial creu cylch tua fi? Os gennych chi neb i ddod? Onid cegin gawl sydd i angen yn fanno? Pam cynnal Clwb Henoed? Pam fod graddfa niferodd plant a phobl ifanc sy'n byw yn y Fro ar gynnydd? Yna ella mai Llan Llanast sydd ei angen yno. Da ni am wneud gwaith plant, gwaith ieuenctid, da ni am gynorthwyo efo bugeiliaid y stryd, da ni'n mynd i wirfoddoli efo'r banc bwyd, yr holl bethau yma, maen nhw yn mynd i fod o gymorth.
Da ni mewn ardalodd gwahanol, da ni'n eglwysi gwahanol, ond yr un ydy'r nod, dwyn Iesu Grist i bawb, pwy bynnag ydyn nhw. Mae'r ffydd i fi yn, yn rhywbeth i ni fod i, i rannu, i rannu drwy astudio'r gair gyda'n gilydd, drwy gynnal cyfarfodydd gweddi gyda'n gilydd, drwy cael cyfarfodydd mewn eglwys, ond mae hefyd yn yn yn ffydd i yn rhywbeth dwi am fynd ag e i bobl eraill, tu allan i furiau'r eglwys. Ond y broblem yn aml iawn yw bod ni'n ofni ymateb pobl, yn ofni yr her, yn credu bydd pobl ddim â diddordeb. Er dwi'n credu bod hynny'n anghywir, rwy'n credu bod pobl â diddordeb heddiw, falle bod nhw ddim eisiau ymrwymo nhw hunain i fywyd yr Eglwys fel mae'r Eglwys yn bodoli ar hyn o bryd, ond rwy ddim yn credu nad oes diddordeb i gael dy bobl. Mae pobl yn crefu, os dwi'n dod nôl i'r cariad sydd yn graidd i'r hyn rwy'n gredu ynddo, mae pobl yn crefu am gael eu caru. Mae angen i ni fel Eglwys ddangos mai cariad

And from those friendships begin to introduce faith and, and hope and the difference it's made to your life into those conversations. Cyrraedd y bobl yn lle maen nhw a rhannu cariad Duw hefo nhw yng nghanol i'w byd. Dyna fraint fwya'r Eglwys, cael gwasanaethu'r byd yn enw Iesu Grist. Braint, yndydi?